Po' essiri ca si non lu dicu forsi jè megghiu. Però ju l'haju a ruttari stu spicchiu d'agghiu. Picchì 'a matina quannu m'arrusbigghiu, nta la me panza sentu ca arrivugghiu. Quaccunu po' pinsari chistu è 'mbeccu, s'atteggia a santu e fa 'mpocu di maccu. Siccomu 'nveci non mi sentu lloccu, mi vogghiu paragunari a 'ndindu sceccu. 'nda vita 'a nostra strata mai è certa, a voti è tutta stotta e autri ritta, chiddu ca brami spissu resta 'nda catta, Jettiri pi tutta a vita la carretta. Però chiddu ca ju ci tegnu a diri, mai ta scurdari a vaddariti darreri, picchì si fai attenzioni sicuru viri genti ca chiù di tia avi milli pinseri. Di chiddu ca ju dicu sugnu cunvintu, ma ora ju vogghiu veniri a lu me puntu. Pi farivi capiri chiddu ca sentu ie v'addumannu sulu un pochi i cuntu. Si di lu sceccu parru ati a capiri ca iu stu parauni vu vogghiu fari picchì n cumuni avemu lu duviri di mpuniri li pisi senza arragghiari. E si n'ata caputu lu ntendiri ca vogghiu, chiaru iu vi lu dicu, parru du ragghiu. Ma vistu ca lu tempu prestu ammogghia, Vu cuntu di lu sceccu ca n'arragghia. Gnornu tutti li scecchi n cunfirenza facennu assemi milli discussioni, sittati nta li seggi dintra na stanza, pinsavanu di sbrugghiari na quistioni. Dissi unu di iddi vogghiu sapiri si li presenti sanu u so misteri, picchì mi pari forsi di capiri ca o carunu s'avi arricurdari. E' chiaru ca di lu sceccu lu distinu è chiddu ca a carina sa spaccari, ma cca ama capiri si tuttu u sanu ca lu cumannu i ragghi sanu a fari. A sti paroli li scecchi s'ammutenu, vardannusi tra iddi nta li facci, l'aricchi tisi e u coddu si stuccanu, Cu l'occhi stritti ca parevanu guerci. Ma comu, dissi unu di li scecchi, picchì ti stai mittennu a banniari, si l'aia vistu sempri cchi me occhi di tutti li presenti lu ragghiari? Amici scecchi, l'aricchiu ju l'aiu finu, je quannu di li presenti sentu lu coru, capisciu si tra di vui c'è occarunu ca nveci d'arragghiari sta sempri soru. Parru cu ddu quattrupiti fitenti ca s'arrifiuta i fari u so misteri. Li so raggiuni ora puttassi avanti ca chistu è lu mumentu di parrari. D'un trattu, nta lu menzu di ste quini, cu na ragghiata ca tuttu vuleva diri, si fici avanti cu cauci e ammuttuni unu di li scecchi ca stava ddà a scutari. Scusati, dissi si pigghiu la parola, È veru ca ultimamenti haju a sta tusoro, ma è megghiu ca mi sentu troppu sulu chiuttostu ca juncirimi a lu coro. Ju li me ragghi i fazzu pi piaciri, picchì cu iddi certu n'haju a campari, e quannu arragghiu vui l'hatu a sapiri ca u fazzu picchì u dici lu me cori. Cu chistu non vogghiu certu biasimari a cu Durragghiu fa lu so misteri, picchì si cu stu versu po manciari, è giustu ca lu pigghia ppi duviri. Onestamenti iu ca sugnu sceccu i e ppi campari usu la carina, lu ragghiu u fazzu i e vi lu dicu 'n siccu, si nta lu cori prima iddu mi sona. Ju di li scecchi forsi sugnu u primu, ma nta lu munna oggi non c'è omu ca mancu si mi pigghia a corpi i rimu po farimi arragghiari comu u scemu. Di ragghi ju ni putissi fari tanti, ma m'accuntentu ca non ni fazzu nenti e lu me cantu na stu munnu u senti sulu cu nta lu celu non avi santi. E si mi spiri 'e fari 'n ragghiu veru, mi mettu cu la facci 'nta lu muru. Forsi cu chistu a tanti non sugnu caru, però m'ha da scusari, non ragghiu 'n coru. Nna portu mancu mortu la varigghia e non m'ammucchiu certu arreri 'a fogghia. I a cu mi voli mettiri li brigghia, iu cci lu dicu chiaru ca si sbagghia. Certu nda la me coffa picca la robba, mentri cu sutta mi surragghia mancia ca rubba. Ma vistu ca lu me ventri arresta leggiu, megghiu lu pozzu fari u sceccu savvaggiu. Ma unni iu a finiri la vera essenza di mbellu ragghiu fattu cu la panza, ca servi alleggiririti a cuscienza ie quannu iette scali di na unza. Iu penzu ca pi tutti forsi è megghiu ca i versi i fazzu sulu quannu vogghiu. Ma si non lu pigghiati stu cunsigghiu, apriti a ricchi i assuppativi stu ragghiu. Dinta stu versu ci sunu li paroli. Ca lu me cori certu voli diri, picchì di sta ragghiusa discussioni vi lassu fari l'interpretazioni.